onitani log ndikani hubyeni hubyeni shopping center mi ta ni byela n'wini ku ta ku hi le kwini okay we're going to make this one very fast or very quick ni mbale mask mani e give ma bete ne va endle video ene swi tikomba nga ri vanhu vo tala va a va tsakangi va kwate ngopfu hi mhaka leswi va nga swi vula laha ka video liya mara n'wina ma tichipisa n'wina a n'wina ma ni karhata sweswi mi teletele la thembisa lawani munhu a suka ni ya joni ni ya joni na le alexander hmm? mi ya swi rhun'wanini munhu ya khokhomela u fela ku ri munhu u ku nyike n'wana hmm? se wa n'wi tida i u n'wi khoma hi nhamu n'wi khoma hi tiwacheni ku rhanga ha yi helo munhu loko a ku rhandza n'wana ka yena u ku rhandza a ku lovola u tshame ka n'wina ne phela sweswi se u endla ti-duties ta ku va nsati ende u nga se loko se mi nghena se mi va mi karhele e a a ni se u endle leswi leswi a ku fanele u gcine hi swona wena sweswiwani se u ti endle nsati loko a pfuka nampundzu pho plus na yi tiva genge ya laha roteni da makaya ya xibilongo hi lava vuswa hi lava na muthotho o suka mani loko pfuka xikhafuthini fanele n'wi swekela xikhafuthi a tlhela ku mina ni dimladza wa ri girlfriend o oh, mara wa ti endleni kahle vana va kani kasi why mi lava vukati so mara mara wa swi tiva ku ri like mi nga hanya ti-life ta n'wina mi ri kahle mara mi tiyela xikolweni vana va ka hina vana va mhani mara hmm? sweswiwani hina loko se hi kha hi khomakhoma tisalari wena wo kho u lexiwana u tirha munhu kwalano ende a nga na na sayini ya ku ri u le ku ku lovoleni or december leyiwani u le ku teni hmm? kumbe covid-19 leswi a yi n'wi khomise swona leswi a ri ku holeni kumbe a kha a hlengeleta leya transport a kha a ku hayi loko no veka hi ma 1000 1000 at least fika 5000 because u chipile wena na 10000 a wa ha fika a ni so ti tshamise mahala phela munhu wo tshama wa fatenseta nga durhi wa ti chipisa u luza value every day hmm? se ni kombela ku ri mi tiveka kahle vana va ka hina vanhu va xikwembu a hi yeni sweswi july ne i june july next month a hi nangiseni ti-course leti hi nga ti rejistaraka unisa mani hi endla swikhosakhoswani mani hi endla va swo n'wala va beauty va yini u n'wi tshika mani tshika munhu yaloye mani ni nga tshama na yena xirhun'wanini kwalano sweswi u le ku hlantsweni na wacheni ende dyi ku hlamulanga loko dyi dyi suka dya ntirhweni a ni dya hola phela loko se va horile va ri na mali ku kukumuka ke munhu wa magwegwe u kuma se a ri na kisikisi hmm? wa kisikisi u kuma milenge se ya ngalakela
mani eginda swona hi mhaku yi le ku tshiniyeni laha kahle kahle We need more videos from her Leila hi va lava ngo vanhu vo fana na yona mhani e hi ku va hi pfuneta ku hi kota ku ku lunghisa tiko mhani e hi lunghisa tiko so na question ka n'wina ku other than ku va mi koka koke hi vanhu mi va zondzela yini mhani e vanhu va hosi mi va zondzela yini mhani e he mhani e ni kombela mi endla video yin'wana mi laya mhani vanhu vanhu lava va va mi twanga kahle kahle kahle um maybe mi nga ni fichara na mina ni va kona kwalaho ka video kona maybe va fana va la routen dam va lavaka vuxa na mitlhotlho hayi misa lo mfundhisi wa rasa e dj mfundhisi wa rasa mani yi kahle ngopfu video leya mani hi ku as much as mali leki va nga va kha va laya vanhu va xisati va laya na vanhu va xinuna hi ku vo tala mi kuma ku tshama na munhu i nga n'wi hakelela maka hina loko love i ta n'wi hakela bokisi ri nge endli i nga n'wi lovolangi so va ta rhanga va ta lava ku rhanga n'wi lovola first before va va va lahla so ti voneleni maka hina ene va dyi ta mali Rotterdam a ni tshembi ku mali ya Gill a va vulangi hi straight mara a vo pimanyisa a mi lava vulavula hi hi vanhu va le Lusikisiki va kha va address hina va le va le Limpopo a va nga ta vula ku East London vana va le East London ku swi va ku ve le tsolo va fane va lwa na hina hi tshama kwala Limpopo a Rotterdam ku ku tshama Vatsonga mi nga swi teki personal mara na swi tisa ku why i ku hina vatsonga hi we are too emotional man we are too sensitive xi xin'wana na xin'wana xi tele ku lwa hi xona ku lwa swin'wana haya a swi laveki leswi ya lava hina a a a hi twisiseni ku ri mali ya gile a yi le ku lunghiseni ka tiko hi nga vi emotional ngopfu mani naswaku vatsonga hi rhandza ngopfu ku ha nyenyela ka tlhela hi voni swi ri kahle hina vatsonga ha nyenyela xin'wana na xin'wana ha nyenyela ha nyenyela hayi mani tshikani mali ya gile a yi lunghisa tiko hi mhaka ku veveve i na n'wana na munhu i ze a n'wi tlimbatlimba thembisa i tshame n'wi n'wi tshamela n'wana wa vanhu hi mhaka veve wa ha ku kuma ntirhi ka buko wa ha ku kuma ntirhi ka isco ni fane ni ya joni ya ni ya joni ni ya joni maleki va byeleni a va swi twani ni kombela ku mi ngeze mi subscribe ka channel mi subscribe mi emahlweni uh, you can like the video she share it um hi le ku xavaxaveni mi ri loko ku he i pfuxa i tirholi ya ka woolworth kumbe ya ka usa va swi nomaka hi ni hi le spar